Right, dyma ni de. Nawr, y fideo yma, ni'n mynd i mynd dros sut i creu logo, ond nid mewn Photoshop. Ni'n mynd i creu e mewn Adobe Animate. Na, na, chi'n siŵr o fod yn meddwl, wow, wow, na, Miss Jones, wow, wow, wow, wow. Chi'n creu animeiddiadau mewn, mewn Adobe Animate. Chi yn, ond chi hefyd yn gallu creu uh, lluniau a logos yn Adobe, yn Adobe Animate. So nawr, fi'n mynd i dangos i sut i wneud e. So, ni mae angen Adobe Rush am nawr, ond yn cadw fel agor. So, fi wedi agor Adobe Animate yn barod. So, ni'n mynd i mynd draw. a gwasgu create new, a yn lle create uh, character animation neu social neu beth bynnag yma, ni'n mynd draw i web, a ni'n mynd i gwasgu medium. Cos da, dyna maint yw logo ni, ni eisiau bod, mae ddim angen i bod mwy na na. Hapus, hapus, hapus, HTML5 canvas, dyna beth ni moyn cael, a wedyn create. So nawr, ni'n cael ein lle i gweithio yno, fan hyn. So, be ni'n mynd i wneud? Be ni'n mynd i dechrau off gyda? Chi'n gallu wneud e yn really, really syml, cos chi eisiau dangos eich sgiliau, uh, sgiliau creu fan hyn. Chi eisiau dangos bod chi'n gallu creu ased eich hunan. So, fi'n mynd i creu oherwydd sy'n cadw hwnna, neu os chi'n dal shift, chi'n gallu cadw y proportions fanna. Chi'n gallu gweld mae ddim yn stretch yn unrhyw beth fanna. Os fi ddim, sgwar perffaith. Os fi ddim yn neud e, fi'n gallu neud hwn, fi'n gallu, o, we, we, fel na, fel na, okay? So, fi'n mynd i cadw, dal shift, cael sgwar perffaith fel hwnna. A ni'n mynd i mynd ati. So, os ni'n dewis, y selection tool fan hyn. Ni'n gallu, os ni'n edrych fan hyn, pan ni'n hofro draw, a mae hwn mynd i newid, o, fel na. So chi'n gallu newid hwn i'ch siap chi. Nawr, yn amlwg, fi yn mynd i creu rhywbeth sydd yn edrych dim byd fel coeden, oherwydd yn amlwg mae project fi yn Cafe Cwm Carn Scenic Drive, Os chi heb bod fyna eto, mae fe'n lle lyflu yn Cwm Cal. OK. So, nôl i Adobe Animate. So, fi'n mynd i creu rhywbeth. Na, fi'n mynd i dechrau eto. Fi'n meddwl, so, sgwar bach yn llai. Fel na. Sa'n siŵr os yna hon llai yna. Selection tool. trio creu bonc gif, mae hwn ddim yn mynd i gweithio mor dda a ni'n meddwl, fi'n gwybod. Ond, dim ond enghraifft, mae angen bod. Hefyd, so ni'n gallu gwneud rhywbeth fel hwnna. Wedyn, neu os chi'n moyn defnyddio, chi'n gallu defnyddio bot yma. Chi'n gweld fan hyn, yr un sy'n fluid brush tool. So, os chi'n mynd nôl i fan hyn, fi'n gallu gwneud Na, coeden absolutely horrible. Ond, mae fe'n siap fi wedi creu. Um, fi'n mynd i fynd nôl, oherwydd mae i fod yn deg, i safon fi oedd yna'n rubbish. Ond beth fi'n cael, fi di benthyg un o drawing pads o Mr Rose yn stafell fe. Gwan, gwasgu fyna. Right, got it. So nawr fi'n gallu defnyddio hwn i wneud, ww, beth fi moyn wneud yn gyntaf, newid y lliw. Mae coed yn gwyrdd. Ish. Nawr, os fi'n mynd nôl fan hyn, rhoi cwrs fi fyna. Zoom in. Nawr chi'n gallu gweld, o, ie. Yeah. O, ni'n gwybod ni'n gallu gwneud na. Handy. O, o, o, fi ddim yn fel lan. O, come on, Mr Jones, come on. Right. Fi'n linko ar un yma, hefyd. O, dyna ni. Mae'n fel shrub mwy na rhywbeth. So, os so fi'n mynd naw i draw fan hyn i uh, free transform tool, a fi'n dewis ei gyd, dylse fe fod yn un siap mawr. Felly wedyn, fi nawr yn gallu dewis y paint bucket a dyfalwch beth fi'n mynd i wneud gyda hwn. O, oh, mae hwnna'n edrych yn terrible. Oh my god. Ond, dyna ni, ni'n mynd i parhau, ni'n mynd i parhau. Swnio chydig lawr, o oh, na, na, hwnna'n rubbish. Cadw fe lle mae fe. So mynd i draw fan hyn. Na, gyda logo, yn tueddu cael uh, testyn mewn fe. So, fi'n mynd i defnyddio uh, bottom hwnna, sef testyn. Dyna beth mae'n sefyll am. A fi'n mynd i mynd o fan hyn. A fi'n rhoi e caffe cwmpan scenic. Drive. Fi'n dod mas. Mae fe bach yn masif fyna, so, ond felly ni'n gallu gwneud control A a lleihau fe. Just mynd drive yn hyn. Fel yna. Newid y size, newid y maint. fod yn llai, a chi'n gallu gweld mae fe'n dechrau mynd yn llai. Nawr, chi'n gallu newid y ffont i bod beth bynnag chi'n moyn, beth bynnag sy'n mynd i ffit o mewn gyda'r rai chi. Ww, ww, very cyber, very cyber. So os fi'n dewis hwn, fi'n mynd i fallai wneud y e bach yn fwy, fi'n teimlo. Bach yn fwy, bach yn fwy. Lovely. Nawr, beth sydd ar goll ar hwn yw, chi'n gallu, neu, chi'n gallu torri hwn i ddarnau. Os ni'n gwneud right click arno fe, ni'n gwneud break apart fyna. Ni'n gwasgu break apart, mae fe'n torri lan pob llythyren yn y bocs wahanol. So, dim rhaid i chi wneud e un wrth un. So nawr, gallech chi symud nhw yn agos at gilydd. Dewis y dau nhw. Fwy agos at yr A i dot. Fwy agos at yr R. Fwy agos at y D. A wedyn gallwn ni wneud y D bach yn fwy hefyd. Wedyn. He says. Whoops. Wedyn fi gallu gwneud e bach yn fwy. Ond, yn amlwg, chi'n mynd i gallu gwneud hwn lot well na fi. Lot, lot well na fi. So, os fi'n mynd i symud rain o gwmpas, fi'n mynd i symud hwn draw fan hyn. Hwn yn mynd i fod yn fach yn fwy. Ca. Massive. Ca. Enfawr. Wel, mae hwnna'n edrych yn really, really rubbish. Ond, i gymaru gyda rai chi, mae'n mynd i fod yn definitely really, really rubbish. Na, ni angen siap o gwmpas e, just i roi popeth at gilydd fi'n teimlo. Os ni'n gwasgu yr oval tool fan hyn, fi'n mynd i roi cilch o gwmpas e. Ooh, go. Ooh. Yeah, mae hwnna, yeah, hwnna'n cuddio popeth, dyna be fi moyn. Nid dyna be fi moyn. So, os fi'n gwasgu ar hwn, fi'n mynd i wneud yr opacity bach yn well. A mae Miss Jones wedi anghofio wneud rhywbeth. So fi'n mynd i wneud undo, undo. Nôl fyna. Beth fi angen wneud yw creu layer newydd. Lawr fan hyn. Rhyw botwm yma, fi'n llusgo hwn draw fan hyn, a fi'n neud siwr bod fi arno hwnna. Wedyn, fi'n gallu neud cylch yn y cefndir. Fi'n mynd i dewis y lliw wahanol yn gyntaf hefyd. E, rhywbeth fel... Rhywbeth oren. Gan i weld. A, a dyna ni, dyna ni. Dyna sut mae'n gweithio. Fi'n gwybod beth fi'n neud, honest. So dyna ni. Dyna be ni'n neud fyna. A dyna yw ein logo ni. So gallwn ni nawr mynd allan a yn gyntaf safio hwn. So fi'n mynd save as. Fi'n mynd i mynd mewn i ein folder ni. So ni'n mynd mewn i fan hyn. Ni'n mynd mewn i... Ni'n gallu gweld. Senedd Digidol, aml gyfrwng. Mae hwn yn mynd mewn i dyfalwch lluniau. So fi yn mynd i safio hwn, fi'n mynd i roi enw iddo fe. So, uh, logo. Uh, cafe Cwm Can. So fi'n gadael yna fanna. A wedyn, gwasgu save. Wedi safio. Nawr ni'n gallu allforio fe. So, mynd lawr i export, export image, a mae dod lan gyda hwn. Chi'n gallu gweld y holl beth, ond mae yna cefndir gwyn. So, ni angen cael gwared o hwn, sef, ni'n mynd lan i preset, lle mae'n dweud name fan hyn, ni'n mynd sgrol y lawr i lle mae fe'n dweud PNG 24, a Dyna ni. Dim cefndir o gwbl nawr. A perffaith. Save. A mae wedi rhoi ni yn y folder ni moyn, sef aml gyfrwng lluniau, a ni moyn, oh, os fi'n gweud logo, cafe, cwmcon, a ie, yeah, fi'n digon apus gyda hwnna. Gwasgu save. A nawr, na, nid yw'n hwnna. A nawr, sgwyn all gweld, lluniau, logo, hyfryd.